Bonus naramisi togochia goikaransa. Muna tore iga karakira rende auditing nero ororo. Aramisi nkorengi mogaso nyamache ebe mambia mogaso ebe kiamokama mambia aye ebe ogemu. that's on Thursday na Friday, naria bagochia ko gotoera, go declare. Bono tiga mbatebie iga, moiso onde, tiga nkwane rende tata, moiso onde nakwana korwa Mombasa. Mokaigwera Mombasa ngokwana, ngakwana ng'a 198 million kilograms of made tea Kenya engima, tari eya Gusii aye aye to, igo nakwanete buna omonto bono Kenya ing'ana etigarete etarakora ki?

Egyptians iu support Palestinians. Suez Canal ase chimeri chigoeta chiarenta chiacha kogora echae Mombasa iga esiekire. Chimeri bono chigoeta Morocco, Rabat chiagenda West Africa chiatirimboka goika Cape Town chiamanya gocha Mombasa kogora echae. Naki kiagerire nyora noboyo bwaire amatuko aya. ebwaetete korwa ore are korwa Russia bogaeta rogoro goeta mbono borache boike eh, mambi bogoika Mombasa tarehe kumi na moja. Igo bono external forces naye chiagerire tobwate emechando eye. Bono nyowe nokogora echae goika baete round bacha kogora echae korwa Mombasa it takes long time. That is 45 days korwa aria mpaka bache kogora echa ya Mombasa. Bono ekero igo moigwete point? Yes. Ekero ere igo bono, ekero ere igo, ekero chiaetire chiachire kogora, baria abake bakogora banyorire ribaka bakogora echae korwa Mombasa. Kwanyora ng'a echae yaito nere inse ake se grade kobua echae ya East. Kwanyora echae ya East bari mwataarire ekiara abande baino mwachire East. Boika oyo mwachire ororo. Yes. Bono onyora ng'a barao ba yairi runke eyaito yatigara enyinge. Igo ng'a chae teratiwu ng'a teri kogorua. Negenderete kogorua otatiga external forces chitobegete chimbandera na ime. So ekero bigendererete iga, intogwenerete naintwe toirane ense tomanye ng'a ing'aki togo solve this problem. Ekero twarenge ne deputy president Mombasa naende, kiara nkobori tore eserekari rende intwe nabaremi we depend on this what next? The government even if president iye arenge China moiso onde mwaigwete mpaka nyowe naro atie ominto naro arenge they are trying to see ng'aki tokooni echae yaito gochi China, Iran, Romania ne na Germany abande bono abana baminto bande BMs rero botuko mbarina gochi Germany. Korora ng'aki togochia koonia echae yaito ororo. Nao nare kogenda, lakini ngateba ng'a ase engencho omokutano ore seito iga oyo bono iga, na nyamache mbabwate aria itumbe, nkorua nao ngochia, imbatebi ng'a this is what is going on. Igo omwaregu gwanchera na biria togosoma aria, tari etogosoma ng'a nebiaito.

Igo nateba ng'a auditors, external auditors, baria ba mwachorete ense nao narenge iga, mbagenderete goaka esabu na accountants ba Nairobi. Ekero baakire, bono tochie goikaransa tochie koboria ng'a, ng'a iga ng'aki mwagete, iga ng'aki mwagete. Tocha kobatebia on Thursday. Aria aria mokonya koigwa koruga ensemo ensemo aria naye chi accountant chi forwarded gochi Nairobi. Bono external auditors bakorigereri tomae goikaransa totebe ng'a yaya iga igo yarenge iga iga yarenge iga. Naki mochorerete abanto aba baikaransete aa. Gokoorera. Monyigwete igo? Tiga kwoga baminto, ngogotebia nde ocha okwane. Yes. Gokoorera. Omonto oyo okwanera oyo korwa east, omonto inchwa ngoga tata. Come here Kimaru. Noroche buna agoseka, noroche buna agoseka, sobo bagoakana buya. Naki bono ekero akobatebia omaene ng'a mori komotegerera, bono agoseka ng'a aba inki bamineti. Egento keria akwana igoro ya quality. Keria negento ekenene sana nonya nomwana oyominto arake akwane are aro nasudie arake otenena Kikrete, obatebie omoene, obatebie igoro y'enyang'au, obatebie igoro y'embeba, moise onde mwaigwete omomura agete korwa iga bonyamatu, iga are konya kobwata abang'ina iga, inkwarera buna giaba, echaye yabo white white. Igo yakanwa bonyamate moina ase engencho y'ebinto ebio, na seita embebe etoke ase echaye ime, nero nero oyonde akwane aga araka, naintwe okobatebia abanto baminto, Abanto aba batenene motwamba ribaya, egento buna mogokwana iga igo bakoira, kiarorekana ense engima. Echaye yaito, echaye yaito y'amakwaro tori kogorwa ikaransa bono. So, nkore ng'ikaranse ng'ikaranse nkwane tiga bono nkwane bono Bono egento mogokora, honesty, honesty, nyoe naye bwogo buna moikaransete iga, onye honesty teri bwogo mochie oito tori kobioka. Falsification. Aye ogokwang'ana intwe konyoita aye buna okanyoroseti, ekiagera abana bao toise korigereria bonsi tari barabwo baraba abaya bonsi. Yes, igo falsification, falsification nero totagete motige. Mwachorirwe ninwe committee members abarai buna intwe mwatochorete, please tiga falsification ekorete ki? Eirane ense. honest eche igoro nari nyoe nabana baria bagotocollecteria echae those clerks we have employed them baruete esore fornication with LAs abande nabake muri mama okora ayio abande ribaga mokobatebia ng'a aa mbobe abakarani bamaya koimoka korwa agwo na barabwo bakora falsification erinde bachie konyora chikiro chiria bamente iga aria na barabwo banyore chibesa. Inche nare kobaboria iga abaremi, kamoranche honesty, erinde LAs bakorere omoene. Mwakwanire igoro chiparaga, very omomura omwana oria okwana haraka, on a sincere note, ntobwati ses tokoraseri chipara. Egari ya tene naria omotaro oakirwe iga buna naro ekero ngochia korwa aria Kamel Paki ngocha iga ense ya Riru na ense ya Riru amatuko make iga eparedi ngokora riki? Bono egento mogwanete mokore buna abaremi, ninto togochora ababunge, ninto togochora governors, ninto togochora MCAs. Come up tebia governor arati, tebia omobunge omata na rogoro. Tebia MCAs batoroseri chipara nari cost operational cost ye chigari chiaito erairane ense kiara echi konya kobuneka kera ensa muna chikobuneka kera ensa cost eria egochi korwa spare parts it comes from you it comes from you so inche nare kobaboria bono muna mogokwana buya iga iga. Mogende mokwane egese MCS, mokwane ase egavana, mokwane ase aba MP batorosere chipara, kiara intwe buna abaremi intokorosia para. Mwantabiri ng'a montome? Igo ngocha koimoka ande nabanto aba baminto bonsi Gusii engima, ekiara South Mugirango naere, Bonchari naere, Abanyori bare baminto nomore, na ababaasi, na abamachoge, aba bonsi they represent that. Togende tochie korora Arati naende moigwe tokomotebia, nainwe mochake gokwana ekero agocha chituko tano. Mbuya mono. Bono inche nare kobatebia iga, aria togocha go decide korwa aria, kiara naintwe goika torere naintwe abaremi tore, ntobwate chikiro chiaito. Mwa accept ayagocha. Nyasae ababake mokoananka moende buya buya mono sana. Twabarangerete iga mung'a leaders ba buying centers, ekiagera ntogoikera kera omoremi. Omonto oraikere omoremi nigo ase buying center yao nomaete abaremi bago. Igo twaroche twaroche bwango iga experience twaroche Mombasa I did not like it. Asafama, tinyancheti kabisa. Ekero ndoche abanto bare bagochi koria ebonus ya sixty shillings, intwe gocha iga iga west of rift tokoria peanuts, baratiga aye, bono eproblem yaino nonye totabarangereti aa, ekiagera you are not listening. Bono onye mori gotegerera, iki rende mogokora. Bono inki ogocha gotebia abanto obatebie? Bono morache aria munya gwake eriogi rioka, eriogi rioka ndibakonye, inki rende twabarangerereti? Gose twabarangeria iga iga as leaders ba Pine Centre, tobatebie ng'a mogochi gotebia farmers baino. Bono bande bono eriogi, eriogi, bono eriogi inki riokonya? Rirorio nirige ochenchi kende ekero nkero itika nochichenchianete igaye torigererie torigererie ebinto otagete gokwana na ebinto bibere onye gwachaga iga chende ing'ao teiyoga intwe twa motora intwe iga iga etwabere kira tujusi and we are telling you etotagete kobatebi toriyi foundation ng'aki totagete kogenda gochi bosio. Lakini onye gwacha ebi ata things, this is not your meeting, aye nabo ogosoka ogende, ekiagera totige chenuni farmers iga. Bono torabarangeria tobate buna leaders mwabete choose and choose, tobatebi the way forward. Abande iga iga neriogi rioka. Bono rende igo rende inki meeting ekobera iga? What is it for? Naende goika momanye ng'a meeting eye it takes a lot of money, farmers money.

Igo omotageti gose baria omate baria bakorete embe, nabwo abwo ogwete batagete batataeti goteegwa okwana ebitebo. Basi egento egetang'ani neke, etundubari ngochengi tore esystem ye elibu quality totagete. Ekero KTT yabeete formed 1964 gochia abwo.

In the, in the Bible Center, omonto oreta amato atato, ane, aye onde obo- obosangereru na amato igo oreta. Ebi tari biasara bia kedirie togokora. Ebi nebiasara ebiao togokora. That's not the deal. Buying centers, ingwakerwa chisimi botambe. Ng'o omokarani bwangire echae? Bwangire echae. Lakini onde tanya kong'akera nonye rituko erimo, atebi ng'a Omo efama neraa yaretire echaye embe naende egagotwamereria ing'onya ing'onya gwaka esimi eyio iga ntebi ing'onya gwaka esimi korwa etundubari e- asa asa community member atebe buna echa e- e- eribu quality omo efama nera aye gotosumbua iga akoreta iga akoreta echaye embe tatageti aborigwe. Naro ogocha gwa kesimiri, lakini eye eye abakarani bangire echaye chisimiri nka chigocha, chitosumbweti. Ekero kwabete elect- ekero ore elected as a leader in the buying centre, egasi yao tari ogotetea abanto babwate echaye mbe e- e- etundubari. Egasi yao nogotetea efactory yaito, erisibu, amata amaya, real quality gochia efactory.